Korokana ng'a Simbarati this time round osomire adabu, omanyire ng'a Gusii yonsi pi neya Doctor Okengo Fred Matiang'i. Nere very clear ng'a Simbarati probably ororire obosooku ng'a agotebere na omonogeri bw'Abagusii, na keri Abagusii bagokwana tari kero giakonoga. agochia konogia ebinto ebing'ao abagusii bagoteba naki ruto one term ere omotwe agoteba ii ruto two term abagusii bagotea Doctor Okengo Fred Matiang'i ere omotwe agotea ng'a nere oterenete gusii you know. Igo ng'ete na obosoku boria anyorete ng'a yaya mbobe ngokora naki akirerete actually gusii yonsi pi.

Simbarati o Lanley ng'a egeroundi kia gusii ekia goteba one term, naende ase matiang'i agochi na agakora ki? Na kera omonto abwate koenda. Ladies and gentlemen, tiga mbatebi ng'a Simbarati noganetie efunction ya ODM in Kisii. Efunction eywo. To make matters more worse, iyoganesetigwe the same day Doctor Okengo Fred Matiang'i are the Jubilee NDC, are at the Jubilee NDC, akoegwa ekiama simbarati nere omogaka oganaisie ekiama kia Gusii. Na obosooku sana, lakini engaki eywo are gotema kora naki, nere gose Matiang'i. Abagusii bakanga korende stadium, egabidi abanto barubogere Homa Bay. Kisumu, Migori, gocha goatenda estadium baichore oo, mpaka embarambamba egocha gotera, obatebi buya ebichuri bakirete kire, ekogera mbamenyeti egichuri ninki? Sagera agoita agoita agoita otebia abanto, abang'ina kourako, alafu yaba konyorekana ng'a abang'ina mbaiyo. Estadium eria yaete chimbara chi'obosongo, ng'a abanto baichire bonsi pi, babegete chitishati chia ODM ne chikobi, igo baakanire goika estadium first of all. Second of all, ekero oroche Sagiore akobatebia teba ng'a buya ebichuri, abang'ina eririata mbare koeriata, igo ekraud kere abwo bonsi pi, mbare bagusii. Iga manya konyareka ng'a chimbara chia bire echi bache gotenga, ebe abanto mbaigweti gento Sagiore agokora ki? Agoteba, eh. Embarambamba agakora ebiuni gochia aa gobatebia kora iga, mbaigweti. Efunction eyio yatosire mbaratia obosoku sana. Akamanya ng'a gusii yonsi pi yatebire one term. Na the sixth is Doctor Keng'u Fred Matiang'i. Egamanya konyarekana ng'a nere erabia ekomonyene agatebiwa na intelligence ng'a gusii it's an owar zone. Tacheti efunction eria abwenerete gobwate mpaka saa tano Raila abwenerete goika. Akamanya go cancel esafari yaye suddenly. Kumaanisha ng'a it was not okay for him. Iga efunction eria ndiagete chimbarati agakira. That's the first reason. Second of all niki. Buna nateba nobosoku simbarati achoretwe abomonogeri bwa abagusii. Lakini bono abagusii bakwaneke ere okwaneke. No way.

Back in the year 2023, Raila Amolo Odinga nabo abwo simbarati mbarangete amaandamano arenge gusii Nairobi, Kenya ng'ima generally ntwabwate various areas twabwate amaandamano arenge. In Maseno University, omwana naro orenge third year akamura, nigo omanyete cause mbamenyete kera oka agarika. Mongwana oyuo arasetwe risasi omotwe bono gose egekuba, egekuba. Amaandamano tiga naye agensi aria amatang'ani. Amatanga aywo simbarati nachiete mpaka oo bagatuguta omwana oywo. Korwa Kisii mpaka Nyamira kogenda amatanga ekero omwana oywo orasetwe arasetwe amaandamano ya ODM. Egavana ya Kisumu Anyang' Inyong'o nachete amatanga aywo. Tiambatia omogano oywo mboigwe.

Out ya two town simbara tintete ngoinyorera omwana oria orasete omogusii taraboka abaibori baye mpaka bono iga nkorora bagasaina ebinto buna ebi nabo bigo pull evijana abagaka bagusii goteba ng'a.

It was a very painful moment gosira omwana buna oyo egenzi ebinto ebi nabo bikogera buna abagusinto twarera twateba ng'a naintwe bono tiga totware omonto oito ogokora ki ogotorwanera igoro are eki naki gekogera togoteba naki abagusii goika bakwane language eyemo. In a nutshell, simbarati bono egento abataete komanya neke, just like any other tribe, abagusii nintwe ntwaumete under this regime, igo tobe totabe ekemaene, nabo erabe ng'a moiri ogo tasirete, lakini ekero okwebeka ase ekekoroto kia omosubati oyo osireti omwana one, gose omogaka oyo osireti akamura kaye, nabo okomanya ng'a it is really a painful story to tell. That is why buna abagusii togoteeba buna ki mpaka toche amo, tochake roo. Ebe togosoa ase togosoa gochia na matiang'i, nere ogotongosa. Eki negento kia muhimu sana. Igo nare gosaba abagusii mwensi ase more, aria mokoumera simbarati, motebi ng'a tekoba buya, kero togosoki mogusi oito atenene. ng'a bagusie abanyene ebiongozi buna Simbarati ogotebera nomonogeri, na ng'a nabo bakomoita. Tekoba buya. Ngotebi nde botambe iga. It will take us ages kotwara omonto buna Matiang'i naende. Oikere kiwango keria are bono iga, kero omonto akomokwana Kenya engima. It will take ages. Tari rahisi goika ase tore bono iga konyora matiang'i, it is not easy. Korosia ekiongozi to that calibre, Uhuru Kenyatta amoboke ekerogo, amokinie mpaka amobeke atenenete chi ecabinet, ang'e deputy president, mpaka amobeke interior. Machogu oyo oegwe emiaka ebere, agakwa isiko. Migosi egasi yamosinyiire nere probably nkwa kwa risiko. So ebinto mbiri mbiya. Korosia ekiongozi of that calibre tari rahisi, ogwanchera no the ogwanchera on the entire country, naende omong'aini tari buya. Ekero nkaransa ngorwa ria matiang'i ekero ngomotegerera agokwana, inche omanyete namororire namoigure gagokwana face to face, one on one, he is very humble first of all but tough minded.